Slam n Lmasiḥ fell-awen ay tmeḥna tiyessetmatin, Shalom n Yawecwa Maciya ɣef yal yiwen ɣef yal yiwet, yettubarek Ssid-nneɣ, yettubarek yisem-is, netta ɣef yefkan tudert, netta ɣef yefkan afud, netta ɣef yefkan asirem, ḥemdah n cekka, ssarameɣ tgerrzem, akken ma tellam, akken ma tellamt, Neḥwaǧ sawal-is, neḥwaǧ ar ɣur-s, neḥwaǧ ad sidneɣ yal ass. Ṭal iman itekk-d seg wawal-is, leslak itekk-d seg wawal-is, lmakla i terwiḥin-nneɣ d awal-is. Kafagi neḥwaǧ yal ass asawal s teysetmatin. Kra ad cerkeɣ seg wawal-is kra ad sedren yid-wen, ad nehḍer D anwa-t wagi umi nessawal ababat-nneɣ? D anwa-t ababat-nneɣ yellan deg yigenwan? D anwa i d ababat neɣ isem-is ubabat-agi-nneɣ? Isem-is. Ma ad d-nini ababat neɣ ababa, ilaq ad nẓer belli atmaten-tiyessetmatin mačči d isem. D'ailleurs, Neɣ ma nz d lḥaǧa nettwali ala s di tudert-nneɣ, neɣ nɛac di lkulli d ilmeẓyen, nesɛa imawlan, yal yiwen, yal yiwet yesɛa baba-s, mi ma tessiwleḍ a baba mačči d isem-is, nekkni imawlan-nneɣ neɣ baba-tneɣ neqqar-as a baba. Mi yesɛa isem imdanen wiyaḍ deg uxeddim mačči baba ssawalen pask yesɛa isem. Twalam donc ma ad d-tiniḍ baba neɣ ma ad d-tiniḍ babat mačči d isem. Donc ur ilaq ara ad nesseɣleḍ iman-nneɣ ad nesseɣleḍ iman-nneɣ

Ayen akk ara nexdem ay tmahat tecmatin ad t-id-nawi a laparun, ad t-id-nawi a tiri iqedsen, tagi ḥemmel a tiri iqedsen, tiri iqedsen ulac d acu ɣ-ǧǧant, Yuḥenna tmanya, taṣeddart ṛebɛin d asawen, ad d-nwali belli ma d-tiniḍ a baba-t mačči d Ṛebbi kan i d-tqesdeḍ, zemren ad tqesdeḍ amdan, zemren ad tqesdeḍ lḥaǧa-nniḍen, fkiḍ-as i tṣeddart ṛebɛin d asawen. Yasuɛ Lmasiḥ yenna i wat Isṛail, Yacua Macia yenna-yas, Kenwi tura tettnadim ad iyi-tenɣem, nekk ad wen-d-innan tidet i sliɣ sɣur Yillu, ayagi Abṛaham ur t-yexdim ara, kenwi txedmem lecɣal n baba-twen. Nnan-as, walit dija d aya, ssiqa kenwi txeddmem lecɣal n baba-twen, twalam. Apa nnan-as, nekni mačči d arraw n leḥram neɣ d arraw n menwala, yiwen n baba-tneɣ i nesɛa, d Illu, twalam, dagi nwali At Isṛayil ɣur-sen Ṛebbi d ababat. ok illu yawe adunay iruhim ɣursen d ababat yassu ayna yasen lammer dɣa d illu i babatwen ay tḥemmlem sɣur illu i d-ffɣeɣ dɣa usiɣ-d mačči s ṛṛay n uqerru i d-usiɣ

Donc, Arabbiten axtar mačči d isem. Donc, s yisem n Arabbiten-is. Nekul nḥus s yisem n Yahweh Illu-nneɣ. Neɣ d akken gata fem akk. Ameɣlal, lmeɛna s Yahweh. Illu-nneɣ i lebda i dayem. Axtar wagi d isem n Rebbi-nneɣ, Yahweh. Akken i t-id-nehder, daɣen Yahweh neɣ Yahushua. Yahweh i d leslak. Voilà. Donc igduden-nni leḥḥun s yisem n iṛebbiten-nsen, sɛan iṛebbiten, iṛebbiten-nsen sɛan isem, am Baɛal, am am Nibu, tafham akk di la Bible, Baɛal Piɛru, aṭas n yismawen i yellan. Donc donc llan iṛebbiten lekdeb, Muluk, yella yiwen n iṛebbit isem-is Muluk.

sɣur ṛṛuḥ n Yawecwa, sɣur ṛṛuḥ n Lmasiḥ. Iqilul-aɣ-d weqcic, ilul-aɣ-d weqcic, ittunefk-aɣ-d umemmit. Lḥikma ad tili ɣef tuyat-is, ad ittusmi am Ḍebbar lɛali, Illu anezmar, tout puissant, Ababat n dayem, Bab n lehna, Rais Salam. Walit tura dagi. Ababat, ad nṣub bejk i t-id-walim. Nekk ababat n dayem. Zik ad yetsusmi am ḍebbar lɛali, Illu anezmar, ababat n dayem. Lmeɛna-ines ababat n dayem, si lɛehd aqdim neɣ deg wayen iɛeddan deg wayen nella deg wayen ad d-ilḥun d ababat n dayem axaṭer ma ad yaḍ lḥaǧa i dayem ad d-ḥazeḍ ayen iɛeddan ayen yellan ayen ad d-iteddun le passé le présent le futur d imi i yura deg iɛibraniyen

Ṛebbi anezmar Père éternel wali tura Père s tɛibṛanit isem-is Ab Ab ad t-id-teɣreḍ ad d-in Ab tesɛam lalif akked bayt ad d-ifa Ab Père d'un individu Dieu Père de son peuple ta dagi ad walim Lḥaǧa tamezwarut, père d'un individu, lḥaǧa tis snat, Dieu, Elohim, père de son peuple. Twala? Donc, kan nruḥ tura éternel-agi, nekk wagi bɣa nwali. Ababat n dayem-agi, i dayem d acu-t? Perpétuité pour toujours. Twala? I lebda.

de l'existence de Dieu, d'Elohim. Donc, ma yella aqcic-agi d-ilulen, amemmit-agi d-ilulen, akken dinna Yishaya, akken dinna dagi. Aqcic-agi d-ilulen ay atmahnat yessetmatin. Ad tettwalim neɣ tettwalim ara. Nekk d ay d-qqareɣ nekk. Qil ula ɣ-d uqcic yettunefk-aɣ-d ummit C'est clair, ad ihder ɣef yaw ccwa mačči. Anwa i izemren ad yili, ma yella mačči d ccwa mačči d iqsed dagi, anwa i izemren ad yili d aqcic d amḍebba ad yawi ismawen-agi merra, neɣ littitar-agi merra hna. Surti littit. L'alqab-agi. Ad ittusem amḍebba lɛali.

Akken yuɣ di Roma neɣ di Galat, Galasya. Aba. Xtaɣ d wagi d baba-tneɣ i tmahat-is. Yocwa mačči ay d baba-tneɣ. Ma tendheḍ s yisem, ma d ababa s yisem n Yocwa mačči-ya, neɣ aql-ak-id ad theddreḍ i baba kra n yigenwan, isem-is Yocwa mačči-ya. Isem-is Yocwa. Yahweh. Yahweh i d leslak, akken i d-nehḍer fell-as déjà. Twalam? Ma yella ur nefhim ara tira iqedsen, ayen yellan ad s-nḥess, ayen yellan ad t-neqbel. Walit dagi tura, Yuḥenna 14. Dagi, Yahshua Mashiya, ibeggen daynan i blinsa, i d ababat. Ini-as ur tqelliqet ara, ur tqelliq ara wul-nwen. Tumnem s Yili, amnet daɣen yis-i. Aṭas n tzedɣin i yellan deg uxxam n baba. Lamer ulac tili nniɣ-awen-t-id ad ruḥeɣ ur nheggiɣ amkan. Ma ruḥeɣ, mi ur nheggiɣ amkan, ad d-uɣaleɣ i wakken ad ken-awiɣ ɣur-i. I wakken anda lliɣ ad tilim ula d kenwi. Teẓram anda ttedduɣ, tessnem abrid? Toma yenna-yas, A Sidi, ur neẓri ara sanda i tettedduḍ, amek armi tessin abrid? Yasuɛ yenna-yas, Yaccu Amaciya yenna-yas, Nekk d abrid, d tidet, d tudert. Yiwen ur yettɛeddi ɣer ubabat, yiwen ur yezmir ad d-yas ar ubabat, dagi mačči ɣer

Si tura atan tessnem-t yerna twalam-t. Twalam. Lemmer i tessinem, ad tissinem daɣen baba. Tura atan tessnem-t yerna twalam-t. Fili bas inna-yas a sidi, sken-aɣ-d kan baba, a baba tbarka-ya. Wali tayet ma tiyes tmatin, ata. Neḥka s ttawil. Philibas inès a sidi sekneɣ-d a baba tberkayeɣ a baba le père safi win akken yettusman a baba kuma qan wat Israël a baba wali tacu snin ya Yeshua Mashiach Yasuɛ yenna-yasen, acḥal aya mi lliɣ yid-wen, Ur yi-teɛqileḍ ara? Sḍelm-it, tu m'as pas reconnu? Ur yi-teɛqileḍ ara a Filibas? Acqa acḥal ay acqa acḥal ay imi lliɣ yid-wen ur yi-tessineḍ ara a Filibas? Win iwalan iwala a baba-t. Amek ara mmi i d-tenniḍ ssken-aɣ-d a baba-t? Acqa ur tumineḍ ara belli lliɣ Acxaw tumineḍ ara belli lliɣ deg ubabat, neɣ ababat yella deg-i? Yukan ur yelli ara Yecua Maciya d ababat, amek ara d-yini imeslayen-agi? Yeɛni yezmer Abraham ad d-yini imeslayen-agi, neɣ Musa, neɣ Dawud? Yella wid d-inan Ababat yella deg-i nekk lliɣ deg ubabat. Yiwen ur yezmir ad yini lehdur-agi. Yecwa mačči sqa lehdur-agi ur d-qqareɣ mačči sɣur-i i ten-id-qqareɣ. Ababat yezedɣen deg-i. Waw. Yeqqen fhem yiwet lḥaǧa. Dagi lmu i yexdem lmasiḥ ababat yezedɣen di, lmeɛna-is ababat ababat yezdeɣ di. Donc D nekk i d ababat. Mačči izdeɣ di savi dir amek i d-neqqar nekni s imasiḥin aruḥ n lmasiḥ izdeɣ deg-na neɣ aruḥ Rebbi izdeɣ deg-na. Mačči d ababat i d-ibanen di lǧetta n umdan. D netta i ixeddmen lecɣal-is. Tazdart tis ḥdac, Amnet-iyi, lliɣ deg ubabat, ababat yella deg-i. Ma ulac amnet ɣef ddemma n ccɣal. Ccɣal i twala. Twala? Akken ma nwali ayetma tiyessetmatin tiseddaren-agi. Ma nwali Yeccuɛ mačči s yiman-is. I k-qqaren nekk akked ubabat.

mazal ur yi-teɛqileḍ ara mazal ur d-ldit ara wallen-ik walit Yuḥenna tlatin Yuḥenna ɛecṛa tlatin nekk akked baba d yiwen Illa nnbi neɣ uqeddac i d-innan akagi? Ulac. Siwa win akken illan d tidet d ababat i gezman din imeslayen. In esku tura, keččini neɣ kemmini ad d-ittḥessisen, tzemreḍ ad d-tiniḍ nekk akked flan neɣ nekk akked flan tga d yiwet. Zemreḍ ara. Ɣas ad telsemt kifkif lebsa, ɣas ad nelsen akk d yiwen lebsa kifkif, ɣas mi zdaxel mačči d yiwen d lekdeb. Ɣas ad siyyeɣ ad uɣaleɣ akk d yiwen d yiwen ur zmireɣ ara. Mi dagi nhedder fin ixelqen igenwan d lqaɛid iban-d ṣṣifa n umdan. Nekk mačči kifkif. Nekk d ta i d baba-tneɣ, Yewcwa Maciya. Iggway

Wali tayetma-t. Yasuɛ ihdeṛ-asen-d daɣen yenna-yasen i wat Isṛail, D nekk i d tafat n ddunit, win ay itebɛen ileḥḥu-a di ṭṭlam, lameɛna ad yesɛu tafat n tudert. Nekk Yasuɛ Lmasiḥ sɣeɣ nekk i d tafat. Ma tebṛat n Yuḥenna Tamezwarut. Walit acu ɣ d-yenna Yuḥenna, Yuḥenna i d-iheḍren di Linǧil i d-iheḍren di tebrat. Ta, ixef, tabrat tamezwarut, ixef amezwaru taseddarit-is xemsa. Iqatan n lexbar i nesɛa sɣur-s taseddarit-is xemsa, akk-n-id xebraɣ yis Illu d tafat ulac deg-s ṭlam. Walit kan aytmaten tura. Anwa i d tafat? D Illu i d tafat. Acku atan lexbar i nesla sɣur-s, ad ken-id-xebbreɣ yis, Illu d tafat. Lmasiḥ ak yeqqar, Yahuswa mačči ak qan-k i tafat n ddunit. Tura ma yella mačči d netta i d Illu, mačči d netta i d Rebbi, dɣa k-yeskiddib. Mi neẓra d akken Yahuswa mačči d Rebbi, d ayen d tidet. Twala? Ayɣ ilaq ad nɣer tira iqedsen s ttawil, ad nḥewwes ad nefhem? Walit tura dagi da. Tura, tafat-agi tesɛi arraw-is. Amek i ttusmen warraw-agi? Ttusmen arraw d tafat. Walit tura kunwi. Zik tlam di ṭlam. Ifasus xemsa tmanya. Kqa zik zikni tlam di ṭlam tura aqli-kun d tafat di ssid. Lḥut akken i glaq ad lḥun war awt tafat. Alléluia. Donc ara awt tafat ad lḥun am tafat. Lmeɛna isarawen n Lmasiḥ ad lḥun am Lmasiḥ. Inẓad akken Yuḥenna di l-Inǧil ixef amezwaru ak iqal tafat tusa-d ɣer ddunit la meɛna ṭlam ur tt-iqbil ara. Ur d-yusan tafat ar ddunit. D Yahweh tura i t-id-nwala bli Illu d tafat, ulac deg-s ṭṭlam. Donc win ileḥḥun di tafat n Illu, ur ileḥḥu ara di ṭṭlam. Lmasiḥ di Yuḥenna 8, 12, iḥeqqa nekk i d tafat, win ara imnis ur ileḥḥu ara di ṭṭlam. Nekk zik tlam di ṭṭlam, tura aql-ikun d tafat di Ssid. Lḥut akken i ilaq ad lḥun warraw d tafat. Walit tura Yecwa amek yessawal i yinelmaden-is, di Linǧil n Yuḥenna. Paske Linǧil n Yuḥenna ɣ d-ihedder f Yecwa Maciya, ababat, Ṛebbi n tudert. 13. tlata u tlatin Wati amek i sen-ihḍer i yinelmaden-is. D kečč i yeqqaren s teqbaylit. Ad nɣer s uflagi bac bac ad nefhem. Maca ur d-neqqar ad wayeḍ i d-ihḍren. Xaṭer, zmer ad ɣer taṣeddart-agi ad d-inem ah, mačči d annect-agi i d-iqsed. Taseddart 31. Mi yeffeɣ Yahuda, Yasuɛ inna, Yacuwa inna, tura mmi-s n umdan ad yettwaɛuzz yerna Illu yettwaɛuzz deg-s. Ur yezmir ad yettwaɛuzz Illu ma yella mačči d netta s yiman-is. Twalam? Ma yella mačči d iman-is netta, amek ad yettwaɛuzz? Cqa tura di mmi-s n umdan ad ittwaɛuz yerna Illu ad ittwaɛuz. Amek ad ittwaɛuz Illu s umdan ma yella mačči d netta i d-ibanen di ṣṣifa n umdan-agi? Ma yella Illu yettwaɛuz deg-s, Illu daɣen ad iɛuz s timmad-is yerna qrib ad iɛuz. Ay arraw-iw imecṭaḥ,

Yasuɛ iban-d i yinelmaden-is. Yawecwa Maciya, tazdart tamezwarut. Mbeɛd ayagi, Yasuɛ iḍher-d daɣen i yinelmaden-is ɣef yirrif n lebḥer n Tiberyas, n lebḥer n Tiberyas. Tram amek i sen-d-iḍher? Cimɛun Buṭrus, Ṭuma, iwumi qqaren Didimos, yeɛni Iken, Natanil n Kana, i yellan di Galil, arraw n Zibidi akked sin nniḍen seg inelmaden-is llan jmiɛ. Cimɛun Buṭrus yenna-yasen, Ad ruḥeɣ ad segdeɣ lḥut, nnan-as, Ad neddu yid-k. Ffɣen dɣa rekben taflukt, lameɛna Iḍ-nni ur ḍḍifen acemma. Mi yuli wass, Yasuɛ ibedd-d ɣef yiri n lebḥer, lameɛna inelmaden-is ur ẓrin abrid i Yasuɛ. Yasuɛ yenna-yasen, Ay arrac! Ay arrac! Amek zemren ad yessiwel i warrac mi ala mačči d ababat, mi ala mačči d win i d-ikkanen yis-sen? Tesɛam lqut? D'ailleurs, Yeshua dagi yefka-yasen-d lqut ččan. Yesseww-asen-d lḥut ččan. Xaṭer netta d baba-tsen, icečč-iten. Halleluya! Yettubarek yisem-ik a Yeshua Mashiya, ṭṭaq kečč d ababat n dayem. Di Icaya, di Icaya, ak iqal ababat n dayem. Lmeɛna-nnes i lebda di mkul lweqt. Donc, a tassa-agi nessen s leɛnaya n Yacua Maciya, neẓra anwi d Baba-tneɣ, neẓra yisem-is. Akka ad ittubarek yisem-is. Tneḥmed-ah necka, imi d netta i d Baba-tneɣ. Netta i d Ssid-nneɣ. Netta i d tazmert-nneɣ, netta i d lǧehd-nneɣ. Neḥmed-a necka ssid n syadi. Donc ssarameɣ i tmatis-tmatin ɣlin iqecran ɣef wallen-a ukin ad nfehhem tidet yellan di tira iqedsen, ayen yefan fell-aɣ d lesnin. Donc mi ma truḥeḍ ma truḥeḍ

Inesruḥet, ţseɛṭac, inesruḥet err-it leǧnas meṛṛa d inelmaden-iw, sseɣḍet-ten s yisem n Ubabat, d Umemmit akked d Ṛṛuḥ Iqedsen. Dɣa inna-yasen, Sseɣḍet-ten s yisem n Ubabat, d Umemmit akked d Ṛṛuḥ Iqedsen. Hop, as-d nexdem akka. Sseɣḍet-ten s yisem n Ubabat, d Umemmit akked d Ṛṛuḥ Iqedsen.

A memmit, zma tessusmiḍ mmi-s n flan, mmi-s. Aṛuḥ iqedsen mačči d isem-is. Dagi d aṛuḥ, donc iqdes, ifka-aneɣ-d ṭṭbiɛa-ines belli d aqedsan i yella, zeddig, yeṣfa. Ini tesɣeḍ-ten s yisem ubabat d umemmit aṛuḥ iqedsen. Isem-agi d-ihedder ɣef yiwen. Ça veut dire, ababat Am mmi-t, Aṛuḥ Iqedsen, yiwen n yisem i ten-isdukklen. Win akken yellan d ababat, i d-ibanen d ṣṣifa n wemdan, yettusemma-yi am mmi-t, neɣ yewwi ltitr-agi am mmi-t, llaqab-agi am mmi-t, win akken iṛebbin ababat-nni yellan d Aṛuḥ, Isem-is, ad nruḥ ad d-naf isem-is. Ad nwali inelmaden amek sseɣḍasen, lecɣal n imceggɛen. Ixef wis sin. Halleluya. Buṭrus ibeccar. D lecɣal n imecgan ixef wis sin tasdadt s bu tlatin. Mi slan i lehdur n isax n wulaw-nsen, anwi? At Isṛayil, ad d-iseḥsisen i Linǧil, mi snebcar Buṭrus. Dɣa nnan i Buṭrus i yimecgan nniḍen, D acu ara nexdem ay atmaten? Buṭrus yenna-yasen, Tuvet Buṭus yenna-yasen tuvet, mkul yiwen ad yettwaɣḍes s yisem n Yawecwa Amaciya, s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, ay atmaten, ata yisem, ma ad d-tiniḍ isem ubabat d ummi d ṛṛuḥ iqedsen, ata yisem, isem ubabat d ummi d ṛṛuḥ iqedsen. Ṛebbi-nni yellan d ababat,

Acu yexdem? Ibeccer linǧil deg uxxam n Cornelius. Apre acu yexdem? Mi wala umnen yettunefk-asen d arwaḥ iqedsen, dɣa yumar ad ttwaɣḍsen s yisem n wanwa? ad ttwaɣsen s yisem ubabat d udemmi d ṛṛuḥ iqedsen walit kan ad ttwaɣsen yumar ad ttwaɣsen s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ mbaɛd ḥellent ad iqqim yid-sen kra n wussan twalam ay temḥa tiyessetmatin ma nɣer la parole ma nɣer awal n Yasuɛ maca ilaq ad nefhem